Ɔyɛ direct beneficiary paa from adwuma a Lumba yɛɛyɛ in terms of politics when we are talking politics because Lumba deɛ yɛbɛka sɛ ɔyɛ NPP ni ara ne sa. Eti Nana Addo nso so tee saa news yi, eh, ɔno nso so kɔɔ ne Facebook page ɛkɔtwerɛ biribi kakra ɛtoo hɔ. Ɔse, With regret, I have received the sad news of the passing of my dear friend

ɔno nso ne statement a ɔkɔtwerɛeɛ de too ne Facebook ɛno no. Then also, um, His Excellency John Dramani Mahama, the sitting president of Ghana, eh, ɔno nso so de eh, n'ano ato mu bi, ɔno nso so eh, ankyɛ koraa news no baeɛ a nkyɛ ɛna ɔno nso kɔɔ ne Facebook page ɛna ɔkɔtwerɛ wei ɛtoo hɔ. Ɔse,

Hashtag RIP Daddy Lumba nti ɛno nso yɛ His Excellency John Dramani Mahama eh, ɔno nso ne deɛ a ɔde ɛkɔto uh, Facebook ɛno no okay now uh, let's go to the brighter side of life nyankopɔn fa Lumba kra nsi before that ɔba Lumba um, ɛne a wato fam yi dɛn ɛna yɛama wo akonya sɛ ka fa lumba ho a wobɛtumi aka kwamina lumba deɛ yɛka sɛ ɔyɛ legend ɛna ɔyɛ obi a yɛba no sɛ yɛtwerɛ ɛnwom a Kasa a sɛ me ne wo te ha yi one on one mede bɛkasa akyerɛ wo no, Daddy Lumba bɛtumi atwerɛ no in a nnwom form a ɛbɛ entertain wo asan atu wo fo, asan aka nsɛm akyerɛ wo ma wo daakye nsɛm nyinaa no, nnwomtoɔ mu no, Daddy Lumba tumi fɔ de yɛ nnwom de kasa kyerɛ yɛn. Nti yɛba no nnwomtoɔ mu pa ara a, papa yi, woyi no firi mu a ɛnyɛ yie. Me, word baako pɛ a wɔte ase na yɛbɔ ne din sɛ Daddy Lumba a, me me na mefrɛ no The Legendary Daddy Lumba. Wɔte ase no, me na memmɔ ne din wiɛɛ saa. Mebɔ ne din bi a, na mede Legend de toa ne din no so ansa na mabɔ ne din. Nti Lumba deɛ, ɔyɛ Legend. Ɛna, wahu sɛ ɛduru baabi nom, na na na ɔyɛ wii no wɔ Bɔma NPP. Yeah. Ɔsan bɔɔ nnwom maa NDC nso. Wanyɛ sɛ wɔbɔ nnwom ama NPP nko a, kyerɛ sɛ Okay. party afaafa nyinaa. Hwɛ ne pictures a ɛnna ano a ɛbɛtoo dwa. Wɔne eh, John Dramani Mahama, ne nsa da ne nsa yam. Yeah. Nana Addo nso, ne nsa da ne nsa yam. Ɛyi Kufuor, na ne Yeah. nsa da ne nsa. Wotumi hu Yeah. sɛ, kyerɛ sɛ wɔyɛ obi a ɔ- ɔnyɛ nyiyimu nka sɛ ɛna mewɔ party wei nti neɛ party wei ɛ- ɛbɛyɛ nyɛ me fɛ. Ne nnwomtoɔ mu no, wɔde kasa kyerɛ ɛ- ɛ, parties ne nyinaa. Enti Lumba deɛ Kwame na in fact Saturday me te yɛ no wahu Ɛnwomtofoɔ ankasa no meaa particular no wɔn wu ɛyɛ me ya paa Yes Wɔn wu ɛyɛ me ya pa pa pa me kae eh, man no yɛn kɔ yɛ reggae Lucky Dube Yeah Lucky Dube That was around 2007 or so and I Kwame na me nkae ni ni na me sua bɛt na me papa taa bɔ ne nwom mm. Ti me ti ni wuo ne na mo ɛyɛ primary Me su yɛ papa. Obi a ɔno nso ne deɛ ama masu paa yɛ legendary Daddy Lumba. In fact, Saturday me werɛ hoeɛ papa. Nyame mfa ne kra nsie yie. Ɔyɛ legend. In fact, ɔyɛ legend papa papa papa. Ɛna no na nkurɔfoɔ ka wɔn abɛɛfo ntintan afidie so sɛ ɛɛ ɛ- ntwerɛeɛ a ɛba abɔnten sɛ Daddy Lumba ɛ, wafiri mu anaa wanya ne baabi kɔ no na kyerɛ sɛ na ɛnyɛ ɛnyɛ ne kwan so. Wɔkyerɛ sɛ Wɔanka nsɛm bebree amfa no ho. Obi a ɔyɛ legend seyi a wabɔ nnwom akɔ Ghana afanaa baabi, wiase afanaa baabiara sei na wɔde ntwerɛeɛ ba a, biribi ketewa wei na wɔtwerɛ fa ne ho. O sɛ ɛnyɛ bebree na wɔbɛtwerɛ na ɛhia. Saa. Ɛno na meba abɛka no. Deɛ ɛwɔ mu no na ɛhia. Saa. Ɔno ankasa ɔte ase no, ne nsɛm no, ɛtu, ɛtu yɛ fo dada. Ne nsɛm no akasa kyerɛ yɛ dada. Ɛna nnipa nso deɛ, ɛyɛ dɛn ara a, obiara, obiara nni hɔ a ɔbɛkyere boɔ wɔ asase so, obiara bɛkɔ. Nti me mehunui sɛ nsɛm a wagya yɛ no yɛte tɛkyerɛma mporɔ. Ɛnwontoɔ mu nsɛm a wagya yɛ ne adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛfa na yɛde bɔ yɛ daa daa berɛ asane sɛ mm. seesei wɔnni hɔ mmom no na ne nsɛm mmom na wɔka sɛ o oh, ɛno yɛanka sɛ yɛnim sɛ ɔyɛ legend dada ɛnya na yɛnsusu ne sei bɛte wiase no na meka no ɛyɛ dɛn a obiara bɛkɔ nti sɛ legendary dade lumba wɔni hɔ nom a nyame fa ne kra nsie yɛ na mmom ne nnwom ne nsɛm wɔde yɛ nnwom no yɛmfa bi mfa nto yɛ kotodwe mfa mbɔ bra ɛde yɛbɛduru akyiri Okay, so that is uh, a fear for you on the passing of Charles Kojo Fusu Dadulumba. May his soul rest in perfect peace. All right, so um, moving to the brighter side of life, Anope Yekuta Krata free the Ghana Education Service

um, yɛhwɛ nkrataa no mu a bɔko bɔko bɔko bɔko um, okay so this is what the um, ministry of government communication or minister for government communication statement a ɔde ba ɛnra uh, i'm talking about honorable felix kwachi ofusu member of parliament and minister government communications from last week ba yɛhu sɛ Ɛɛ bɔko ntɔkwa no asan starte paa. I think sɛ wɔn se bɔko senior school kura wɔn atum. Wɔn atum ɛne nalerugu. Nalerugu senior high school. Ɛne bɔko tum yes. wɔn atum. Ɛno so wɔn atum. And I heard sɛ one of the student bɔko senior high school wɔn aku student ne baako. Obi atumi abɔ ewura nkwalaa wɔ dormitory na wabɔ ewura hɔ nom atwe nipa na pie. Ɔyɛ third year student baako wɔn ku no no. Shooting no, sɛ wei na yɛ point and kill o, sɛ deɛ wodwene ho a wonte aseɛ. Emu ɛyɛ o kwame na. Na sɛ na onim no na onim na na sɛ sɛ. Ɛnwanwa up to now yɛnim nipa wɔ hyɛ aseɛ na nkurɔfo kura kura wɔn kɔ shoot wɔn polisifoɔ kura nhu wɔn up to now. Yɛnim ne ɛhyɛ aseɛ wotumi akora ɔwɔ dɔm akyi. Anka Ghana yɛnim yi kwame na yɛba yɛ hospital yɛ school a anka etutura asɛm ne saa point and kill anka hospital ne ɛɛ school deɛ. Kuku no te sɛ nea sɛbe ɛnam bi da aquarium mu a yɛapɔinte no aku no. Yeah, yeah, yeah. Uh, headmaster ne kasa enra na me follow no wɔ uh, Joy News. Uh, Mr. Mohammed Tibila, uh, Boku Senior High School mm. headmaster no. And I just say, uh, bɛma nsu na just awerɛho. Ah. Nkwala no wɔ school campus wɔn wɔ dormitory. Nnipa mmienu bɔ wura hɔ twe wɔn mu pie yɛ etuo teeteeteete aku no afiri ateasefoɔ asase so. Third year student ne maame abɔ ne ho ka abrɛ ne ho a ɛnkyɛ wɔn Ɔnka ntɔkwa no ho. Wɔnka ntɔka no Ɔte ne ntɔkwa baabi. ɔwɔ campus. Anaa wɔn twi so mu Ɛsɛ a- ra- wɔn pie yɛ I mpo don't na know. waka sɛ ebia wapi. Ebia Ɔwɔ ɔnam n'atuo campus. aka na okum. Ahaa, Ɔwɔ campus dormitory. Yɛ- Ɛyɛɛ saa na neɛ wɔn shoot no wie nso na pabam. Oti dɔ ɔna nkwadaa no nyinaa wei fa ha wei fa eh, they will be very traumatized because the next question will be sɛ akwadaa bi wɔ n'ani tua wobɔ ne yɛbɔ ne nua tuo saa no waha n'adwene forever bɔko yi yɛnyɛ bɔko dɛn me a medwene hɔ a mente ase o bɔko yi yɛnyɛ bɔko dɛn Bɔko bɔko bɔko saa. This is curfew ɛde ato wɔn so. Two. Yɛnyɛ ɛwie two. yɛnyɛ bɔko dɛn. Ada ɛno mpo ɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛsɔ. anɔpɛ mi Ɔhu ba na sɛ- medwene bɔko ho na mpɛ sɛ nka me make statement bi but mebɛtena ase mesan adwene ho mmienu sɛ no kwame don't make it even though asɛm a nka mɛka no Sɛ yɛ politicize nka mɛbake na with asase no a. mɛbake a ɔbaa ase memeyɛ sɛ nka Ɛpoliticize na menkɔm asase no a, ɛna hwɛ nkwadaa a Ase wɔn mu- memeyɛ sɛ nka wɔn nyɛ memfa bɔne nkom. biara a, Wɔn nnim eh eh ayi eh politicize a yɛ politicize yie wɔn nyɛ politicians. Sɛ yɛ te Ghana ha na yɛ se biribiara yɛ de bɛyɛ politics a ɛnɛ sɛ abɛn asesa ntɔkwa na ɛto atwa. Sɛ yɛ te Ghana ha some people want to bɔko and said sɛ anytime NDC is in power bɔko is at peace. Somebody went to bɔko and told them that anytime NDC is in power bɔko is at peace. What does that mean? it means that any time npp is in power bɔko is not at peace that is what it means bɔko ntoko esate sɛ ɔmo ɔmo ko saa ntoko nyɛ ne o kufuo time o i think say even before before kufuo ɛwɔ ne historic uh, you know background

has been causing the war or conflict in bɔko why adi nti na ghana fo kyɛ sɛ any little opportunity bi a ebenya biara yɛde bɛyɛ abatoɔ biara na ɛsɛ yɛde yɛ politics na yɛde pɛ deɛ yɛhwehwɛ yɛwia problem no da so wɔ hɔ sese wo a wokɔ kaa saa asɛm no waban aba is bɔko at peace we don't do that we don't do that but i hope say with the support of um, ɔte kɔkɔɔ soɔ ɛne the other eminent chiefs no ɛne all the stakeholders yɛbɛtumi ama bɔko ntɔkɔ yɛ akɔ fam because let's ask ourselves sɛ sɛ yɛn nua ketewa ɛna ɔkɔ sukuu wɔ bɔko senior high school ɛna yɛtee sɛ o oh, yɛakɔtwe no ɛwɔ dormitory aku no a nka yɛbɛyɛ ne dɛn ɛyɛ ndc ne na ɛkɔtwe no kun no anaa npp ne na ɛkɔtwe no kun no no Ba asɛm bi wɔ hɔ na sɛ yɛka a, ɛyɛ na ebinom sɛ ee, ɛna sei na sei. Mese asɛm biara a yɛtena ha a yɛ a yɛka no, sɛ wo deɛ woyi wo podcast lens to nkyɛn na asɛm no tie ara na wo so dwene ho ara na wosusu ho ara na wowei a wobɛhu sɛ no, deɛ yɛka no ne ka ara na yɛka no. Ɛno yɛ nsɛm a ɛyɛ a na yɛkeka no nyinaa with time wobɛhu sɛ na ɛsisi so, nneɛma bi sisi ma no sisi so pɛpɛɛpɛ.

to ensure the safety and security of all resident including student, signed, Felix Kwakye Ofosu MP spokesperson to the President and Minister, Government Communications Watwerɛ borɔfo no fɛfɛɛfɛ dɛdɛɛdɛ kama nanso deɛ aka ɛne sɛ yɛbɛyɛ committed to it. Uh, I think sɛ problem no ne sɛ yɛntumi mfine the root cause of the issue. Nti akɔyɛ boiler so gya. Egya no pue wɔ soro a na yɛasa nsuo agu so na egya no farebae no ankasa hyɛ aseɛ. Nti ɛwɔ mu ara na asan pue biem. May we see peace in Boko. Mebakyɛw yɛntoa so. Amefa amen nhyɛ hɔ nom a mm. ɛnyɛ hɔ. Politicians bɛsua sɛ ɛnyɛ biribiara ɛne ɛdeɛ politics. Why? Ɛnyɛ biribiara na na meyɛ meyi video bi a audio bi wom but asɛ meyɛ anaasɛ meyɛ ade salt to injury nti na ɛwɔ sɛ ɛwɔ sɛ metwa so ɛho hia but deɛ ɔwɔ aso no ntie yes ɔba yɛ nkɔ mm. ɛnua ma mefa nkrataa no nkɔmmɔdie ɛmfa ntoa so ma wɛ dawubɔ krataa mede hyɛ aseɛ ɛyɛ the ghanaian times dawubɔ krataa na ɛno ɛna wɔmampanin john dramani mahama mfoni ɛda ghanaian times dawubɔ krataa yɛ anim ha Na bɔko ho nsɛm a Kwame na akae eh, press release a ɛbaeɛ ɛde akyerɛ yei, ɛno ara ɛna Ghanaian Times de bɔ krataa ɛde baeɛ. Ɔse seesei deɛ eh, bɔko afiri eh, peace keeping to peace enforcement, ɛno nti yɛwura JDM ahyɛ sɛ yɛmfa curfew nto bɔko ae ɛso seesei 2 pm. Awia na wakɔ akɔda w'ani kum o w'ani nkum o curfew ah ɛkɔ kɔhyɛ dɛm kɔdaa till six adeɛ adeɛ bɛkye ɛɛ kɔhyɛ fie no no ɛkɔ kɔhyɛ fie akɔda w'ani kum o w'ani nkum o ɛkɔ mm. kɔda. w'ani wo a wo a wo a wo nfili ɛyɛ obi a ebi a ɔte mansion bi mu na ah, ah, ah. swimming pool ne saa nneɛma bi ɛwɔ hɔ Ɛno deɛ wobɛtumi a enjoy music. Na kwame na seesei bɔko kura ɛdan papa a ɛwɔ hɔ nyinaa ɔmo ntwa ntwa agya agya nto Ɛna mu no mete sɛ nhyehyɛ no. ayi Mahama Yarga Mahama hotel. yarga koraa ɔmo kɔ kɔ twa agya Ne to mu hotel hye fa. ɔmo ɔmo ɛkɔ atake ne hotel Ne ɔno ara fie ne ɔmo fie hye fa. ahaa ɛna Hassan Ayarga APC Hassan Ayarga Eh. sɛ ɔno nso wɔ three million dollar mansion bi wɔ bɔko Wɔ Bɔko. ɔno nso so ɔmo kɔ atake yɛ eti seesei no ɛhɛɛ it it it's too much you see

Hɛn ese wo bɛyɛ obi biara ɔsɛ ɔyɛ no ntɛntɛntɛntɛntɛm. It's too bad. The following day six am ansana ɔho yɛapolitise eh, yɛapolitisize biribiara wɔ Ghana saa hwɛ neɛ nɛ ɛkɔ akɔ wie yɛ. Eh, maame ntorɔ so ɛkɔ amena. So, mm. Ghanaian Times de ɔbɔ krataa mu a ɛna megyina afɛde sɛ. Eh, no so deɛ ayɛ die. I'm trying to put myself in their shoes. Yes, yes, yɛtiefoɔ mo mo nka yɛn ho Facebook na. Yes, nkɔmɔ a yɛdie nyinaa ho videos ne adeɛ nyinaa ɛwɔ ɛwɔ Facebook ti yɛn kɔ yɛn nim. Ma memfa Ghanaian Times de ɔbɔ krataa Ɛɛ nkɔmɔ baako bi wɔ hɔ fa ntoa so ɛ na ɛno ɛna ɛɛ Emmanuel Amakofi Bua an Lands and Natural Resources Minister ne mfoni ɛda ha ɛna ɛɛ galamsey fight no an galamsey mu ko no a wɔn ogu so a wɔko na ɛno ɛna wɔkasa kyerɛ yɛ sɛ ɛɛ thousand two hundred excavators Ɛna ne nsa ka ɛfiri ɛɛ nine red zone baabi a yɛsɛ galamsey tɛ sɛ ɛdi hene wɔ hɔ nom a yɛn kɔ hɔ nom ɛɛ nwura mu kwaebiretuo mu no ɛhɔ ɛɛ ɛɛ borɔno anaasɛ nkuro baako mako ɛnan wagye thousand two hundred excavators ɛde ɛfiri hɔ nom lansa natural resources minister ɛna ɛka wɔ yi a Ghanaian times de wɔ krataa ɛde aba Ma memfa The Ghanaian Publisher de bɔ krataa mfa ntoa so. Ɔse Bawku Senior High School closed, Government deploys military. Sesei deɛ yee asogyafoɔ, mmarima mma na ɛwɔ Bawku. Ɛna afei Nalerugu ne eh, Bawku Senior High School no, ɛkrɛdo da mu a yɛatom esiane sɛ mpanyimfoɔ a ɛwɔ hɔnom se wɔn nhwɛ Ɛmma saa adeɛ wei nkɔ so wɔ hɔ nom na nkwadaa no da so wɔ sukuu anyɛ sɛ nkwadaa no wɔn nkwa da asiane mu nti wɔn de kredo Boko, boko, boko, de boko, atum. boko, boko. Eh, tie asɛm, tie asɛm wei. Eh, mepɛ sɛ wotie asɛm wei. Ɛnyɛ sɛ ebi a mebɔ wia me meki comment biara, but eh, wo deɛ just listen, listen to this. The NPP government that is in power recently.

Ɔte aseɛ? JDM na ɛkasa JDM yi. na ɛkasa no. Ɔkɔɔ bɔko. Anytime a. Ɛna ɔkɔ ka kyerɛ wɔn sɛ anytime a asɛ biribi bɛsi wɔ Ghana ha a, a bɔko ka ho, a asɛ ɛdisturbe yɛ peace bia na ɛyɛ NPP foɔ na ɛwɔ power. Sisi ɔse anytime they, eh, when they come to power, they will restore, they will restore peace. Wate aseɛ? Sɛ you see wei wo kasa wo panin kasa se yɛ ma yɛ yɛ di akyire no yɛ make comment biara na ɛden ɛyɛ na obi se asa wahyɛ da na sometimes wo pɛ sɛ wo te wo te wo kasa no kɔ a particular direction but he went to bɔko there was another video a na me hwɛ koraa bɔ ama wo ɔka sɛ anytime N, NDC is in power there is peace in bɔko

it doesn't sound well nti sɛ sɛ npp fɔ nso kɔ a ɔmo nso nkɔka sɛ o jdm ba yɛ mohu sɛ ntɔkwa asi bɔko na sɛ bɔko no a obi wu no yɛde yɛ politics ɔn wei na sɛ yɛka a obi te baabi a ɔbɛka sɛ ee but some of these statements no ɛnyɛ healthy ɛnyɛ healthy ɛnyɛ healthy wɔyɛ campaign a ɔka nokorɛ asɛm bi wɔ mu saa asɛm no yɛtaa ka yɛka wɔ ha Enti sɛ kasa bi nso wɔ hɔnom a wɔka na wɔanka no yie ne yɛka a, ɛnyɛ sɛ yɛka in favour of this na yɛka yi wei so. Kasa no ankɔ yie. Ankɔ yie. Ankɔ yie koraa. Saa asɛm no ɔkae no ankɔ yie. Sese wo a wokaa saa asɛm yi, woa na sie woyɛ president o. Ntɔkwa yi koraa afei na asan apagya ne mu. Is it because sɛ woyɛ president nti anaa? Obi wu a, ɛma mo ma yɛnyɛ politics a. ɔn because ɛyɛ sɛ na mpanyinfoɔ a wɔn nso correspondee yɛ ɔn it's not fine ɔba yɛn nkɔ na ɛyi yɛn fa nsi na yɛ wɔ nkɔmɔ. ɛnni ɛma mi fa the ghanaian publisher ɛnfa ntoa so na ɛno ɛna minority leader alexander kwame na afei nyɔma akin efoni ɛda ha ɛna the ghanaian publisher ɛbɔ emu amane ɛna anapa yi sɛ sese no Eh, yɛkɔ Ecowas hɔ nom a, eh, Economic Community of West Africa States a, yɛwura eh, Minority Leader Alexander Kwame na afei nyom Akin, ɔno ɛna yɛapaw no sɛ ɔyɛ Third Deputy Speaker ɛde ma Ecowas. Ɛno ɛfiri hɔ nom a, nsa wɔn aduagyiri mmarahyɛbadwa mu eh, eh, MP, ɛha, mekyerɛ eh, Frank Anodɔmprɛ ɛna ɛɛ, The Ghanaian Publisher de aba sɛ, ɛɛ, 2024 no ntoaboa a na wɔrebɔ sɛ wɔbɛba abɛyɛ mmarahyɛbadwa mu hene de ama adehyeɛ a ɛwɔ nsawam agyiriagyiri no, wɔkaa sɛ ɛwɔ ba a driverfoɔ a ɛwɔ hɔnom no, wahu, wɔ, wɔbɛyɛ license ama wɔn, na seesei no, ɛɛ, wɔn se, ɛyi, wɔafɔfele baako a wɔkaeɛ ɛyɛ license no, wɔayɛ ama adriverfoɔ mako mako 500 wɔ nsawɔ mu hɔnom. Na Ghanaian Publisher nsɛm bi a wɔde baeɛ ɛno no, ɛno firi hɔnom a NLA boss an ɛyɛ Abdul Salam ɛna eh, The Ghanaian Publisher ɛde aba sɛ award kyenkyerenkye paa a eh, ne nsa aka no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. The New Crusading Guide dawubɔ krataa ɛna mede eh, toa so eh, ɛno nso bɔko ho nsɛm no Wɔde bebree de aba ma me fa Daily Guide dawubɔ krataa mfa ntoa so ɛ Ciudad de Lumba dies at 60, tears flow Nkrataa a ɛbɛtɔ dwa ɛfa Da de Lumba ne wuo ho ɛ Former President Nana Addo Dankwa Yɛakan de ama yɛatiefoɔ saa nso na Yɛwura JDM ne n'abusuafoɔ nkrataa a ɛbɛtɔ dwa nyinaa no yɛakan de ama yɛatiefoɔ Ɛno nti mɛtoa so wɔ Daily Guide no ara mu a, sese Bɔko ho nsɛm no a, ɛno nso Nalarigu ne Bɔko Senior High School a yɛato mu no, Daily Guide de aba. Saa nso na NA Labels a wɔn nso wɔawi ne Leadership Award ho nsɛm no nso, Daily Guide de abuba krataa yi de aba. Na ma memfa baako wɔ ha na memfa nkrataa no kɔmmɔdie no fa nwie ɛsiane sɛ nsɛm koro yi a ɛna ɛde ɛbaeɛ ɛno nti mɛfa the chronicle de ɔbɔ krataa na mede atoa so chronicle se ɛɛ na nkurɔfoɔ bi ayɛ wɔn adwene sɛ ɛyi minority leader ne third deputy speaker de ma ɛkɔ wu ase no, na wɔayɛ wɔn adwene sɛ kyerɛ sɛ yɛbɛyi no afiri hɔ, ɛnyɛ adeɛ a afei ne wɔn aka no wɔbɛnya. Sɛ Kwame na saa adeɛ ɛyi ɛyi Ecowas ɛyi third ɛyi deputy speaker yi, wɔn kaa sɛ nka wɔn de ma deputy minority leader, maame Patricia Na Kpeje yi, ɔ, ɛna wɔn nso so wɔn ɔ, pɛ. what bi da? Nipa no yɛ ne leader, woyi no na Woyi wode no ɔno afiri hɔ, wode akɔhyɛ ɔno hɔ, akɔhyɛ hɔ. na ɔno Ɔkyerɛ nso agye nkrataa atom. ba so wɔn Ah, pɛ. woyɛ saa a, Ɔno ara na yɛasan de ɔ, wode, n'adeɛ wode ato ama no. akasakasa koraa bɛto, ɛbɛ, ɛbɛhyɛ wo mu. Ɔ, Obiara nni hɔ a ɔbɛyɛ saa adeɛ wei. Ahaa. Ntɛmpa so ara na ɔtwerɛɛ ne nkrataa baeɛ. Patricia Piegie no no maa Pat. Na ɔyɛ Kumasi mayor o, Kufuor time, ɔbɛyɛɛ KMA mayor pɛn. Oh, I see. Mm. Maame fa Chronicle de ɔbɔ krataa eh, asɛm baako wɔ ha na memfɛ nkrataa no kɔmmɔdie no mfa nsi. Na ɛno ɛna IGP Christian Ehunu Tɛtɛ ne mfoni ɛda The Chronicle de ɔbɔ krataa yi anim ha. Ɛna ɔso Yehu News 132 Day Crusade Wei no yɛ Cross Border Crimes Tamed eh, wɔse promises to eh, replicate the strategy used in Asin North in Akwatia as well. Eh, Ernest Yakumia wanya ne baabi kɔ eh, wɔ Akwatia MP, eh, eh, Akwatia eh, eh, mborɔ no so hɔnom no. Eh, na wɔka sɛ, eh, kyɛ sɛ Asin North strategy a ɛkɔɔ so wɔ abera na wɔyɛ by election no, eh, eh, no ara na wɔkɔ akɔyi so saa strategy no eh, wɔ Akwatia. Ebere no duru sɛ Wɔreba abɛto aba ayi mmarahyɛbadwani foforo wɔ akwatia a ɛno nti IGP na ɛkaa wei a The Chronicle de bɔ krataa bɔ yɛn mu nkyerɛmu yi. Na anka mepɛ sɛ mede eh, Daily Graphic kokuroko toa so, nso nsɛm korɔ no ara na ɛwɔ mu. Eh, Kwame na ɛna ano ada, nnawɔtwe a ɛtwaa mu yi ayi, ayi Asawa ase, Ɛɛ, Kusase hene a ɔwɔ hɔ a yɛkɔbɔɔ ne tuo kuu no no, ɛna no Efiada yi ara nso, ɛɛ, ɛno nso mmerantewa mmienu a wɔayɛ Friday asɔre awie, wɔfrɛ no sɛn, Juma, ɛhɛn, wɔyɛ wieeɛ ara no nso, ɛno nso etuo tee, ɛno nso wɔkuu nnipa baako wɔ hɔnom nti IGP kɔpue mu wɔ hɔ. Ɛno ne asɛm a ɛyɛ foforɔ a ɛwɔ Daily Graphic dawubɔ krataa yi mu hanom. Enti megyina wei so na ɛnnɛ Dwoada anɔpa yi mede nkrataa no nkɔmmɔdie no asi Ok Afia yɛda ase um, ti pɛ bɛ nkɔfoɔ yi ho details berɛ bi na uh, yɛnkɔ ti abusuafoɔ yɛsan so mɔm akɔ aba 98.3 FM so ɛna mɔsogu so a muti abɔ nɔnwɔtwe apɔn sima aduasa mmienu 32 minutes after 8 adɔpɛ yɛbɛdi apɔmudi mu nkɔmmɔ kakra mpanimfoɔ yi firi central region uh, all the way from central region to agona nkwanta to uh, be with us this morning ɔmu ɛfiri uh, nso nyameyɛ herbal center ɔmu ɛwɔ gumua mpota central region ɔmu na ɛyɛ atwerɛ herbal mixture ɛna atwerɛ sanko eh, wei yɛ nnuro mmienu a ɔmu ɛde aba ɔmu abɛka yɛn sɛ ofie ha anɔpɛ yi ɛti yɛne ɔmu bɛdi nkɔmmɔ na mu maame nkae wo sɛ um, pizarro links enterprise Pizarro nkyɛn ɛna anɔpa yi. Sɛ wopɛ mattress atɔ a, eh, wode w'ani bɛkyerɛ. Fa w'ani kyerɛ Pizarro nkyɛn, na mattress biara a wopɛ biara, wo nsa bɛka wɔ hɔ. Eh, sɛ wopɛ, ehm, king size bed, wopɛ queen size bed, double bed, medium bed, student mattress ne, eh, mattresses a, anaasɛ foams a, carpenterfoɔ wɔde yɛ staffing chairs no, ne nyinaa mobɛnya bi wɔ Pizarro nkyɛn. Saa nso na deɛ ɔyɛ no bathroom adwuma, ebi a ɛfoforo na woreyɛ, eh, woresi hotel anaa guest house, wo ara wo fie na woresi, anaasɛ woresi sukuu dan, ɛna um, wopɛ water closet ne saa nneɛma no a, ne nyinaa fa w'ani kyerɛ um, Pizarro nkyɛn. Deɛ ɔno nso pɛ sɛ ne bathroom yɛ very modern bathroom, wopɛ soap dish, mirror, wopɛ sponge holder, deɛ ɔpɛ towel tray ne tea roll holder, ne nyinaa wobɛnya bi wɔ Pizarro nkyɛn. Afei sɛ wohia door, yɛwɔ security doors a yɛakrɛ afi Turkey aba, yɛwɔ one and half a yɛde si main door no ano, ɛna yɛwɔ the single ones no a yɛde si yɛ kitchen um yɛfrɛ no sɛn rooms ne adeɛ nyinaa no eh, wobɛnya bi ɛwɔ ne nkyɛn wopɛ cement iron road wopɛ binding wire pop ho nneɛma ɛna wopɛ eh, sɛ yɛ pop cement um, wopɛ marine board home charm eh, ne concrete nails ne nyinaa wobɛnya bi ɛwɔ ne nkyɛn kɔ apimanim number two um, aban school na ɛwɔ apimanim number two no junction no so wobɛhu sɛ aborosan bi ɛsi wo nsa nifa so wofiri agora nkwanta na ɛwura mu a

three two nine nine nine eight zero two zero two three two nine nine nine eight na ɔne Pizarro nso so ntwetwe nkɔmmɔ ma yɛn. Afei Agya Nzema Nyame bɛyɛ herbal mixture Agya Nzema Nyame bɛyɛ herbal mixture Wei firi Doctor Cosby Ama Yɛtaa frɛ no Doctor Galam Yes, ɛba no Ahabanduru a waduro biara nni hɔ a an ɛnam ho ɛsen no wate aseɛ sɛ wowɔ ɛsono gyina ha baabi a ɛgya nzema ɛna yɛkanfo ɛde ama san so ɛna physical jesus prayer camp uh, sɔfo kumi nso ɛta akyi anɔpa yi physical jesus prayer camp sɔfo kumi ɛta akyi anɔpa yi ɔwɔ aboade nkwantasia Bepɔ no ani ase, ɛɛm, mfutukwan no so hɔ pɛɛ, ɛhɔ na wobɛhu Sɔfo Kumi na wo ne no adi nkɔmmɔ. Ebia na ɛyɛ court issue bi, ɛɛm, ɛyɛ abrabɔ mu haw bi na wopɛ sunsum mu mmoa, adwumasɛm, akwantuo, ne nyinaa Sɔfo se, Nadaroma, Nyankopɔn yɛ adom a, ɔbɛfa wo ne so na wo so so woanya mfaahodie. Ɛyɛ a frɛ 0249 273 three seven three zero two four nine two seven three three seven three na wo ne sɔfo kume nso so adi nkitaho alright eti dr kwakodu ɛyɛ nsonyameyɛ herbal public eh, public relations officer pro ɔsan so yɛ assistant manager ɛna nana kwakodua Ɛyɛ head of production team. Doc good morning eh, biribi abɔkɔ apom te sɛn ok eh, nana apom na ɛhɔ bɔkɔ yɛde awurade ase yɛde awurade ase ɛkwan so bɔkɔ ɛkwan no deɛ nyɛ ahomakyin deɛ ma motwa kwan nso yɛbɛdu yɛanna monna sɛdeɛ yɛbra no de hyɛeɛ no ne sɛ Eh, ya me du ntɛm a yɛbɛba na ya bɛyɛ late. Ɛyɛ nokorɛ. Aha, na brɛ no nso atwam. Mm, Yɛnim- woba bɛtwɛn mu ma ɛyɛ. Aha, yɛnim adwuma no nso sɛdeɛ n'ani so te. Sure, Aha, nti no, sure. na ɔsɛ yɛba ntɛm. Okay. Ma menhyɛ ase mfiri eh, Dr. Kwaku Adu, um, PRO, ɛna ɔsan nso yɛ Assistant manager, Doc, ɛyi sɛ obi retie yɛn anɔpa yi na ɛnɛ ne berɛ a ɛdi kan a ɔte um, Nso Nyameyɛ Herbal Center mo nka a, um, dɛn na wobɛka akyerɛ saa nipa no? This is the first time, nti yɛbɛbisa sɛ moyɛ asoyɛ bɛn? Yo, me nua okay. meda ase. Ɛɛ, Nsunyameyɛ Herbal Center yɛ dwumakuo a Professor Emeritus Apostle Kojo Safo na atete saa mmeranteɛ yi a ɛnnɛ yɛwɔ ha a yɛrekasa wɔ afidie so yi. A me din a mede gye so a ne Dr. Kwaku Adu. Mhm. Me a na meyɛ PRO ma Kantanka Organic Farms ne nyinaa. Me a nso na mesan yɛ kasamafoɔ de ma Nsunyameyɛ Herbal Centre. Na aduro wei yɛ aduro a ne sa so bi nni Ghana ha. Ɛyɛ aduro a yɛn presɛvo. Nanso ɛbɛtumi asi hɔ adi bɛyɛ sɛ mfeɛ mmienu. Ok. Ɛna the whole Ghana ha herbal medicine biara nni hɔ a yɛde kube nsuo nko ara na ayɛ aduro no de ama a ɛwɔ hɔ seesei ka Nsunyameyɛ Herbal Centre foɔ nko ara ho. Na sɛnea ɛteɛ ni. Aduro no wɔn yɛ ntaafoɔ, baako nkɔ nnya baako. Ɛfiri sɛ mene mmienu a yɛte ha yi, eh, adeɛ a ɛboa wo ma wowɔ ahoɔden yɛ wo nnompe ne wo ntini. Sɛ obi nyini na ɔdu baabi na yɛka sɛ wagogo a, yɛse o ne nnompe mu agogo anaasɛ ne ntini mu agogo. Saa adeɛ yi mmienu na ɛkita nipa ma abere biara wogyina wo nan so a wowɔ ahoɔden. Na sɛ wobɛtumi akɔ na woaba a, agye sɛ abere biara saa adeɛ no tumi gyina ne nan so. Ɛno nti, nso yɛn meyɛɛ herbal centre. Yɛde atwere herbal mixture ne atwere sanko yɛ de aba a, herbal mixture ne ne dwuma a ɛredie ni, wo a wo nnompe mu abuebue, wote yaw wɔ wo nnompe mu, Woapɔ so, woapɔ so, baabi a ɛyɛ wo yɛ biara no, wonom atwerɛ herbal mixture no a, ɛyi saa ɔyaw no nyinaa de firi hɔ de ma wo. Ɛna sɛ wo ntini no mu asisi, mogya no ntumi nni aforosiane yie wɔ wo ntini mu. Ɛna ntini nso gu ahodoɔ mmienu wɔ nipadua. Yɛwɔ deɛ mogya fa mu, yɛwɔ deɛ nsuo nam mu, ne yɛwɔ ntini ankasa ɛkitakita woapɔ so, woapɔ so ɛma ɛnhwinhwan. Saa ntini ahodoɔ yi mmiɛnsa nyinaa no, atweresankɔ no nso di ho dwuma. Sɛ mogya toa tumi da wo kidney mu a yɛse woanya clot wɔ wo kidney mu, woanya clot wɔ wo liver mu, woanya clot wɔ wo ntini biara a ɛdi aforosiane, mogya di mu aforosiane a, wonom aduro yi mmienu a, ɛyi saa adeɛ no nyinaa firi hɔ. Ɛno nti baako nkɔ nnya baako. Baako yɛ nnompe mu adwuma no na baako reyɛ ntini mu adwuma. Ntwɛn ma yareɛ mmɔ wo ansa na wobɛka sɛ wopɛ atwere herbal mixture ne atwere sanko. Me ne wo mmienu a yɛte ha yi, yɛbɛtumi de yɛn nsa asi yɛn bo sɛ yɛnyare. Nso me, Dɔkta Kwaku Adu, mɛtumi aka akyerɛ sɛ woyare. Adɛn nti na meka no sei? Efisɛ aduane a wokɔtɔ adi, wonim kɛmikal a ɛwɔ mu. Sɛ mpo yɛde firi afuo mu na ɛba a, weedicide a yɛde abɔ ama poison no akɔ aduan no mu no, wunnim ɔhaw a ɛde rebrɛ wo. Nanso wosɔree a wutumi nante kɔbaeɛ nti no, wunim sɛ worenyare. Prɛko pɛ wobɛhu ara ne sɛ yareɛ no aka wo ato hɔ. Yɛbɛkɔ akɔhwehwɛ mu na yɛse, Ah, woadi poison. Wo nso se, Mendii poison. Ɛfiri sɛ bankye a wokɔtɔɔ no dwam, yɛbɔɔ so weedicide, enti poison no wɔ aduane no mu. Wo mako a wokɔtwiiɛ, yɛde spices a ɛyɛ chemicals de agu mu, woakɔ akɔdi. woredi no nkyerɛ wo sɛ poison wom, nanso wo nipadua no reboaboa ano na wabɛda no adi akyerɛ wo sɛ woadi poison. Adɛn nti na obi yare kɔ hospital yɛse wadi food poison, wabrɛ aduane no so ne yɛmfa poison bia ngu mu. Mhm. Ne nyinaa ne sɛ nnuro a yɛde yɛ yɛn mfuo seesei ɛrekum nnipa ɛde yare ahodoɔ bebree ɛna ɛrebrɛ yɛn ɛno nti eh, Nsunyamyɛ Herbal Centre de eh, saa akwanya yi de aba de ama Ghanafoɔ nyinaa. Wo deɛ sɛ woabɔ spray anaasɛ woakɔyɛ poison bi mu adwuma a, wo deɛ tɔ Nsunyamyɛ Herbal Mixture ne Nsunyamyɛ Atwere Sanko. Tɔ Atwere Herbal Mixture ne Atwere Sanko no a Nsunyamyɛ de aba no, tɔ bi. Na wo deɛ nonom na hwɛ sɛ saa poison no ɛbɛtumi atena wo mu anaa. Ɛnti wo kɔ gyina fidie so yɛse wo kɔ detoxe wo ho wei deɛ wo nom a saa ɛborɔ no a ɛwɔ wo mu no nyinaa no aduro no yi firi hɔ de ma wo ɛno nti yɛde aba sɛ Ghanafoɔ ɛmɛboa yɛn na yɛn nim deɛ ne saa adeɛ a yɛyɛ nyinaa no ɛnyɛ yɛn ne yɛn nko ara adwene yɛn ne Professor Emeritus Apostle Kojo Safo a ɔde Christ Asafo Asɔre baeɛ Ɔno na watete yɛn mfeɛ bebree. Afei wama yɛn kwan sɛ yɛmfa aduro no mmra abɔnten a ɛnnɛ yɛaba abɛduru Ogya FM ha a yɛredwa gu mu yi. Enti mote yɛn nka a, yɛaduro no, ɛyɛ aduro a ɛboa onipa. Ɛɛ, yɛn preserve nti no, ɛni nsunsuanso bɔne biara wɔ nipadua mu. Na mmom sɛ worenom nso a, yɛnka no mmienu mmom nnom. Wonom wei wie a, bɛyɛ meat aduasa ansa na wasan nom baako na aka no sɛ woyare na woda aborɔfo duro biara so a mpakyɛ wo deɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ gyae w'aborɔfo duro no nom wonom a dɔnhwere baako akyi ansa na waba abɛnom yɛ aduro no sɛ yɛ aduro no so na wobɛdi kan nom a twɛn dɔnhwere baako akyi ansa na wakɔ nom aborɔfo duro na ɛmmoa wo na wo ho ntɔ Y'asɛm nyinaa ni. Yɛda ase um, Doctor Kwaku Adu, PRO, Assistant Manager, uh, Nso Nyamenyɛ Herbal Center. Mɛkɔ uh, Nana Kwaku Dua nkyɛn, ɔno yɛ Head of Production Team. Nana Wadaroma, ayi, uh, wɔde ɛfa yɛfa production process no mu. Uh, atwerɛ Herbal Mixture ne atwerɛ Sanko. Uh, mo yɛ aduro yi a, ebi a mokɔ twitwa dua bena bi, na mode abɛfa ha si ha na mabɔ tew no kama. Na yɛhunu sɛ deɛ moapakage no kama yi, wadaworo ma fa yɛ fam kakra. Wo nua no nso bɛda wo ase sɛdeɛ wo nso woama me akwanya wɔ Ogya, Ogya, Ogya, Ogya, Ogya. Yes, Ogya FM. FM. Yes. Yɛate mo nka paa. Yɛda mo ase nso. Ɛno nti na yɛn nso anɔpa yi atoa mo. Na yɛn nso yɛde yɛdwadeɛ ɛdɛ abɛtoa mo. Ɛyɛ, ɛmu sɛ Nnuro bebrebee wɔ wiase. Obiara gye ne deɛ atum. Na sɛdeɛ me nua no kae no, atwere mixture ne atwere sanko deɛ, ɛyɛ soronko koraa. Sɛ ɛɛ nnuro a obiara yɛ, sɛ wɔde wɔde dua wei, wɔde ahoma wei, wɔde haba wei na ɛyɛ. Na sɛdeɛ me nua kae no, Aduru a ɛde kube nsuo. Obi sɔre anɔpa a na ɔpɛ kube nsuo anom sɛ ɛfɛn sɛ ɛbɛhohoro nipadua mu anaa obi obi wɔ hɔ koraa na ɔwɔ pressure ne ade na ɛde no ato sɛ kube nsuo yɛ dɛn na ɔnom. Deɛ de kube nsuo nko ara no ɛnyɛ sɛ kube nsuo no ara na yɛhwie gu o. Ɛfɛn sɛ ɛɛ bɔtoro so no mu ɛyɛ bɔtoro dɛbi so yɛde si gya so ɛnoa ahaba afra ne anoa ne atwe ɛyi na vapor no a ɛwɔ mu no ayɛ dɛ. Aduro no ahoɔden. Aduro ahoɔden no afiri mu ɛba yɛ vapor sɛ deɛ wɔn noa apɛtɛsi no. Yɛatwe afiri mu na yɛabɔ toro. na ɛde aba ebi nhyɛ wiase kyerɛ. Ah, nti ɛyɛ eh, buroni bi ka sɛ fractional distillation process bi. saa yɛ distillate. Mm. sɛ ɔte aseɛ nti yɛ duro no deɛ ɛyɛ soronko koraa na ɛba yɛ nkyɛre nanso so no ɛnka fam mhm. ɛfiri sɛ nipa dodoɔ no ɔmo anom biara hu sɛ ɛduro no ano ɔden na ɛboa nkwa mhm. because yɛsi nsuo yɛ nkwa. Saa na aduro nso yɛ dɛn? Ɛyɛ nkwa. Aduane yɛ nkwa. Nhaban yɛ nkwa. Sɛ Nyame bɔ nhaban no sɛ yɛmfa haban no nsɛ yadeɛ. Sɛ ɔte aseɛ? Mhm. Yɛmfa haban no yɛ dɛn? Nsɛ yadeɛ. Nti yɛ duro yɛba no deɛ. Obiara ntu mmirika na ɔbɛpɛ bi na ɔntɔ na ɛnyɛ adansedie ɛma wiase nyinaa. Sɛ aduro wɔ nyinaa no ɛkɔ aburokyerɛ nyinaa o. Ɛnyɛ Ghana ha nko ara na ɛfa sɛ yɛtɔn. ɛwɔ adwammaa so a FDA foɔ nso ayɛ dɛn agye atum sɛ ɛmmra na mɛboa yɛn nipadua nti do ɛnyɛ kube kube nsuo no nko a yɛwɔ nhaban bi wɔ hɔ na yɛntumi nkyerɛ wɔ ha fɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ahaban bi wɔ kora bɔ din a na yɛfrɛ ha bi a aha ahaban wei ne din wei a Wokɔ ha sei a. Ebia ɛsono ɛhɔ nso din. Edin nti. Wɔn a wɔhwɛ no obi akɔ te akabaa bi na afa akɔfa asɛm so aba. Ha. Nti kube nsuo no mu deɛ ɛno ne the major ayi paa a yɛ dɛ yɛ use. Okay. Dɛn na ɛma a mo choose kube nsuo? Dɛn na ɛwɔ kube nsuo ho? mamea menyina mepakyɛw ɔhu sɛ ewiase mm. akomayare a ɛwɔ wiase nyinaa kube nsuo na wɔtaa de yɛ no aduro okay na professor emeritus apostle kodwosafo ɛyɛ onimdefo a ne nhwehwɛ mu wɔ akyire mhm. nti ɔfa yɛ tena ase that was 2009 na ɔfiri aseɛ sɛ ɔde yɛ fa nhabamma nnuro mu, sɛn na yɛyɛ wei, sɛn na yɛyɛ wei, wode wei ka wei ho ayɛ dɛn, wode wei ka wei ho ayɛ dɛn. Nti ɛbɛduru baabi no ɛne ɛhu sɛ akoma, brɛboɔ ne wo kidney a ɛyɛ wo sɛ aboɔ no, ɛho yareɛ no ɛbaa ne ko ɔden. Na ɔse ah na ne sɛ obi wɔ pressure a yɛde kube nsuo ya na ɛyɛ aduro ma no. Sɛ obi wɔ kidney problem a yɛde kube nsuo ya na ɛyɛ aduro ma no. Nti adɛn nti na monkeka mmom na monsɔ ne so ne yɛnhwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ. Nti from 2009 last year yi ara na aba ɛyɛ food and drugs ɛgye tom mu. Oh okay. Na yɛ sɛ ho practice a yɛayɛ no ɛne research a yɛayɛ no ɛdɔɔso. Mm. Ɛno nti yɛduro no ansa na ɛbɛbɛ dwa so no na wobɛsɛ ɛyɛ akwala nka ɛbɛka sɛ wafifiri seɛ koraa dada. Aha. Nti ɛyɛ aduro a ɛyɛ soronko. Sɛnea ɛsi distille no no eh, Ghana ha ɛyɛ ekuo baako pɛ Emulate Herbal Center foɔ ɛyɛ ɛno nso firi kantankan so yɛ hɔ korɔ no ara, wɔpɛ na wɔn nso distille wɔn aduro. Wɔn a wɔaka nyinaa no, wɔnoa na wɔde preservative de aka ho. Ɛde sɔ no. Wei no deɛ, no preservative, ɛfiri sɛ wɔadistille. Apɛtɛsi biara nni hɔ a yɛde asɔmuduro sɔ mu, ɛfiri sɛ yɛdistille. Enti ɛsi hɔ tɛm biara a wopɛ, deɛ ɛteɛ ara na ɛteɛ. Nti saa na yaduro no nso ɛteɛ. Mm doc ɛyi yatete pɛn sɛ obi wɔ hɔ so eh, mekɔ fa aduro wei yareɛ no kɔɔyɛ akyire yɛsan kɔ fa yareɛ wei ba ɛburo no si side effect eh, mo aduro no obi fa yareɛ no bɛkɔ deɛ ɛmma side effect biara sɛ afoforɔ deɛ na yɛ a yɛte no. mpakyɛ ɔdaa bi ɛno nti na yɛ a na yɛkyerɛ mu no sɛ ɛho nhwehwɛmu a mm. yɛayɛ no ɛso ɛna yɛmfa ade foforɔ biara ɛnsɔ mu nti no ɛni nsunsuanso bɔne biara wɔ nipadua no so ɛnsa nkɔfa ɔha foforɔ biara ɛmfa mmerɛ wo na ɛhia no sɛ wobɛdi nhyehyɛeɛ a yɛakyerɛ sɛ fa nom aduro no ɛno na ɛhia sɛ wonom sɛsi a sɛ wonom aduro biara na sɛ wei nkwa na wonom a wonom atwerɛ herbal mixture no a twɛn mita aduasa na wanom sanko no. Mm -hmm. Sɛ sanko no so na wobɛdi kan nom a, twɛn mita aduasa ansa na wanom herbal no. Nka ne mmienu mmom nnom. Woka ne mmienu bom na wonom a, wakoma, wobɛte sɛ wakoma no ɛyɛ wo ya. Okay. Ɛfiri sɛ na ano no akɔyɛ den aboro mm -hmm. wo mogya no so. Mm -hmm. Ɛno nti na yɛkyerɛ mu sɛ ɛnka no mmienu mmom. Obi wɔ hɔ a, ne yareɛ no ayɛ ada ne so akyɛ, enti ɔrepɛ ntɛm ama ne ho atɔ no. Yareɛ nso, yɛnyɛ no saa. Yɛnyɛ no saa. Enti yɛbɛsrɛ yɛtiefoɔ a wɔtie Ogya FM sɛ, wo a wobɛtɔ aduro no bi biara no, sɛdeɛ yɛakyerɛ no, yɛ no saa ara. Wotɔ aduro no a, nkrataa hyɛ ho a kwan a wobɛfa so ayɛ no nyinaa wɔ ho. Sɛ ebia wontumi nkenkan a, wobɛtumi de ama obi a onim adeɛ anaasɛ wakɔ sukuu na wayɛ ama wo na yareɛ no aduro no ɛnyɛ deɛ yɛatwerɛ wɔ nkrataa no ho nko ara na ɛtumi sa ɛsɛ yɛre ne ho mfasodeɛ no yɛ bebree nanso deɛ fo dɛntrasefoɔ ɛma yɛn ho kwan sɛ yɛmfa ntwerɛ ngu yɛadaka a yɛde ba abɔnten ne nkrataa a yɛyɛ de ahyɛ ho no ɛne yɛatwerɛ ne saa sisi a yɛyɛ kan sɛ ɔbaa bu ne nsa na na yɛase we no a ɔntumi ntene ne mu mpo a, ɔneɛ ɔnome aduro no bi na ɔnhwɛ sɛ saa deɛ no ɔbɛte nka bio a. Anaa. Ɛno no, ne mmienu nyinaa anaasɛ. Ne mmienu nyinaa. Ne mmienu nyinaa. Ne mmienu nyinaa. Wotumi fa ne nyinaa obi wɔ hɔ ebi ɔbɛnom atweresanko no anɔpa ebi ɔbɛnom ɛno mhm. ebi after thirty thirty minutes na wanom wei no so wei no so ebi ɔkyena na ne werɛ fi Na wadi kan akɔ nom deɛ ɔfaa no second one no. Ɛno deɛ ɛnsɛ hwee. Ɛnsɛ hwee. Ɛnsɛ hwee. Ah. Interval na ɛwɔ mu no na ehia. Ɛno na ehia. Okay. Ahaa. Interval na ɛwɔ mu no na ehia. Enti sɛ ɔbaa wɔ hɔ na obu ne nsa na ɛmma yie a, ɔno deɛ ɔntɔ aduro no bi na ɔnnom na ɔnhwɛ. Obi wɔ hɔ a ɔbɛda bɛsɔre, ɔsɛ ne honam nyinaa yɛ ne ya wɔ mmerɛ a ɔno ara te mu sɛ ɔnkɔyɛ adwuma bi a ɔsɛ ɔte saa yaw no wɔ ne nipadua mu. Ɔno deɛ ɔntɔ yɛ aduro no bi na ɔnnom na ɔnhwɛ. Pain killer biaa nni hɔ a ano yɛ den kyɛn y'aduro wei. Nti yɛ yɛ kanfo de ma wɔn a wɔn kɔ ɛpo, wɔn a wɔn yɛ carpenter foɔ, mason foɔ, wɔn a wɔn gyina ntenten yɛ adwuma kyɛ nkanka yɛ nuanom mmaa a da biaa wɔn so nneɛma ɛde nam ɛɛkɔ ba yi. Wɔn aduro a ɔsɛ wɔn nya na wɔn nom ani. Mɛ nhwɛ ntwerɛ na y'atwerɛ wɔ adaka no ho nko a na mfa ɛmmu aduro no sɛ saa yareɛ yi nko a na ɛsa. na mmom ɛyɛ nneɛma bebree. Ɛno nti na yɛnam akwannya yi so, yɛ baabi a yɛn nnuro no bi wɔ biara no, yɛkɔ FM stations ne TV stations de bɔ ho dawuro sɛnea ɛbɛyɛ na amanfoɔ bɛhu mfasodeɛ a ɛwɔ aduro no so. Ne ho mfasoɔ no deɛ, ɛyɛ bebree. Ne yɛnka wei mfa ntwa toɔ ne sɛ, ɛmma obi nkɔfa aborɔfoduro na ɔma ɛberɛ no a yɛahyɛ de ama no no, ɔnka sɛ ɔrepɛ ntɛm nti, ɔde ɛno reba abɛka ho na wanom. Sɛ wonom aborɔfoduro a, yɛ nsiziw, na mmom ma dɔnhwere baako. One a. Yes, ansa na sɛ wobɛnom yɛn aduro no. Sɛ yɛn aduro no nso na wobɛdi kan anom a, twɛn dɔnhwere baako ansa na wobɛnom aduro foforɔ biara a woanom. Anyɛ saa a, ɛde ɔhaw bɛbrɛ wo ankasa. Mm. Sɛ mehwɛ ayi atwerɛ herbal mixture no a, apart from bones issues ne waist pains, eh, fɛn sɛ joint mm. pains ne adeɛ no, um, masan hu sɛ ɛyɛ immune booster. Yes. Dɛn na ɛwɔ mu a ɛma nipadua no nkwammoa no nya ahoɔden ko tia yareɛ? Nokorɛ ɛwɔ mu ne sɛ, mm -hmm. nhabamma a Professor Emeritus Apostle Kojesafo ɛkyerɛ yɛn a yɛde yɛ no ɛdɔɔso. Ɛno nti, ɔkyerɛɛ wei, ɔn sɛ mahyɛaseɛ no meka, ɔse obisa wo sɛ ahaban wei wode ka wei ho a ɛyɛ dɛn? Sɛ woyɛ wei so nko a ɛyɛ dɛn? Sɛ wobɛka mmiɛnsa wei bom a ɛyɛ dɛn? From 2009 ɛna ɔde afa saa nteteɛ no mu ara ansa na. yɛde wei ba nti sɛ obi wɔ hɔ na wo mogya no ntumi nni aforosiane yie a, wonom a, mogya no bɛdi aforosiane. Baabi a emu asisi biara no, ɛbɛda hɔ. Ɛbɛboa ma wo immune system no a ayɛ mmerɛ ma yareɛ renya kwan reteetee wo nipadua no, ɛbusu immune system no. Na yɛ a na yɛka immune system no a, nnipa bebree nhyɛ da nte saa adeɛ no ase. Nipadua no a ɛwɔ hɔ no, yɛwɔ eh, red cells and white cells. ɛhɔ na immune system no yɛ n'adwuma okay na sɛ white cells no yɛ weak a yare ahodoɔ bebree na ɛbɛba ɛna red cells no nso yɛ weak a wonam ano wakoma no bɔ kim kim kim yɛsɛ wabɛnya low pressure ɛfiri sɛ wo red cells no ɛnyɛ n'adwuma na ɛdeɛn na ɛboa no ma ɔno nso tumi yɛ n'adwuma? Ɛyɛ nhabamma ahodoɔ bebree a Ɔbɔadeɛ de akyɛ yɛn a yɛnam nhwehwɛmu kwan so ayɛ na yɛde aba. Ansa na aduro wei bɛba abɔnten no, na ɛmu sukɔ a yɛadɔ no, na ɛwɔ akyire. Ɛno nti na yɛreka no sei. Nti wowɔ wo immune system wɔ fam a, wononom ɛfiri sɛ yɛmfa no sɛ obi wɔ hepatitis B, obi wɔ HIV, obi wɔ eh, eh, typhoid. Saa mmoawa yi nyinaa no ɛbrɛ wo immune system no ase ɛma w'ahoɔden ba fam. Nanso sɛ wonom aduro wei a, ebusu immune system nti etumi ko ɛtia yareɛ no nyinaa na ama wanya w'ahoɔden. Ok atiefoɔ yɛne um, Nso Nyameyɛ Herbal Center foɔ na ɛredi nkɔmmɔ. Wɔn na ɛyɛɛ atwerɛ herbal mixture ɛna atwerɛ sanko nnuro no. Dr. Kwakuodu na ɛyɛ uh, Piero, ɔsan nso yɛ assistant manager ɛna Nana Kwaku Dua nso yɛ head of production. Um, Nana afei yɛnhwɛ Ɛɛm ma me menkɔ ɛyi yɛfrɛ no sɛn na nana kwaku dua hɔ na yɛnhwɛ bɛ many a times nnuro no bi wɔ hɔ a deɛ nti a FDA koraa ne bebree naa nya problem ɛyɛ site korɔ no a wɔn produce nnuro no wɔn bɛtwerɛ ho sɛ yɛn yɛ mmaa hɔ da twa hɔ mfoni kakra kyerɛ yɛn na obiara hu wɔ ne tirim sɛ okay yɛba nso nyame yɛ herbal center hɔ a eduro yɛ a mennum yɛn a efiri mu nkyɛn yi. Sei na me gyidie kyerɛ me sɛ ɛhɔ teɛ, ɛsiane sɛ na na wɔbaa ogya yɛ fam no, wɔka sɛ sei na ɛhɔ teɛ. Menim sɛ wobɛtumi aboa yɛn na yɛanya saa a idea no kakra. Mm, ɛm sɛ deɛ mɛkyerɛ mu ara kɔsi ne sɛ, eh, nso yɛ bɛyɛ eh, Herbal Center no. Bɛ bɛ ɛ baabi a yɛyɛ adwuma pa ara no yɛ Bɛkyɛm. Oh, ok. Ɛyi Ɛyɛ Bono- Brahafo. Ok. Bɛkyɛm kwanta woduru hɔ a. Ɔpomago Wilderness ayi sɛ Center. Ɛhɔ na yɛnoa aduro no. Nti yɛasi dan kɛse a Yɛponu so biribiara wɔ hɔ. Ɛhɔ deɛ fo dɛn drasfoɔ ba hɔ. Tɛm biara ɔmba check up. Bɛ inspection ya. Mia na mia me kasa yi mia na mekɔ gyina mu kyerɛkyerɛ biribiara. Ɛkyerɛ wɔn. Ɛkyerɛ wɔn. Okay. Aha na yɛde wegu ha. Ɛfa ha bepie ha. Okay. Yɛwɔ baabi a yɛ process biribiara. From changing room wofiri fie ba wabɛ change ntaadeɛ. Okay. Na wafa mpaboa foforɔ a. Factory ntaadeɛ. Ntaadeɛ obiara hyɛ ne deɛ. na food and drug ɛdi every two weeks biara ɔmba inspection. i see. nti mi mi a mi ti yɛ si a mi brɛ mi brɛ paa si a mi mi firi gomua wi ne baa bɛ duru ha yi ɔkyina na mi sa afa kaa foforɔ ɛdɛ akɔ hɔ for ɔmo inspection nti baabi yɛ adwuma paa no hɔ na wofiri hɔ nso na ba gomua side nso a ɛyɛ kantanka so yɛyɛ ɛyɛ kantanka asoɛyɛ a ɛwɔ sua sua sua research center hɔ no okay baabi a yɛyɛ emulate no ne mm-hmm. nkyɛn ara na ebi biara nso wɔ sisi yɛ teɛ yóò hwɛ koraa na ɔhɔ na yɛ dɛ kɔsɛ ɛnu aduro no firi bikyɛm no a straight na yɛ de aba yɛwɔ van a ɛwɔ mu a mfutuo anasɛ biribi yɛ dɛ ntumi mpenetrate nkɔ mm. aduro no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a eh, ɛkɔkɔ fa nsunsuanso bɔne biara ba mm. nti sɛ mekyerɛm akɔsi a na akyire nso no yɛbɛbobɔ mmeammea a eh, obi wɔ baabi a yɛdɛ ɔpɛ bi nso yɛdɛ obɛnya okay ɛne ɛne dɔk adaroma fafa yɛ wura mu obi kura etie bia na ɔpɛ ne ntɛm kura gyama onya nkɛ contact kura ato dwa yɛ yɛda ase yɛnhyɛ aseɛ firi nkran mm. nkran no yɛhyɛɛ dwumadie yi ase wɔ Achimota. Mhm. Ɛhɔ na yɛasoɛ kɛseɛ wɔ wo a wopɛ dodoɔ atu wɔ Nkran biara no, wokɔ hɔ a wobɛnya. KS Hair Shop. Wɔn nɔmba no yɛ 0557 11 7576, 0557 11 7576. Sɛ wokɔ Dansoman Akokofoto, baabi a Kantanka TV yɛ premises no wɔ nso a, ɛhɔ nso wokɔ a wobɛnya bi. Ɔpanin a ɔda no yɛfrɛ no Danso. Ɔno nso ne nɔmba yɛ 0548 339919, 0548 339919. Mo a mowɔ Nkran, saa mmeae a yɛrebobɔ yi, dodoɔ biara a mohia, mo nsa bɛka. Ɛna woba Apɔsafo Suaeɛ and Research Center ɛwɔ Gomoa Mputa hɔ a, ɛno nso ɔpanin yi a me ne ne te ha na ɛda no wɔ hɔ ɛhwɛ saa nneɛma no nyinaa. Excuse me. Ɔno nso ne nɔmba yɛ 0247 96 11 81 0247 96 11 81 Mo a moba hɔ no, mo a wɔn wi no ba ne ne mpɔtam nyinaa no, mofrɛ no a, baabi a wohyɛ biara no, ɔbɛma wo nsa aka bi. Yɛba Suaduru a ɛyɛ Ɔsɛm Kurom Mango ase. Yɛwɔ drugstore kɛseɛ bi wɔ Oxygen FM akyiri hɔ. Ɛhɔ kora nyambo ɔkyena mesan wɔ program wɔ hɔ. Oh, okay. Yɛsɛ adeɛ mayɛ ye kwaakwa da bi no mentena faako. Wofi dua baako so na wokɔ dua baako so. Oxygen FM n'akyi hɔ apɛpɛɛpɛ. Mm. Maame Siciliata wɔ draw store kɛseɛ wɔ wɔn nkyɛn hɔ pɛɛ. Ɔno nso ne nɔma yɛ 0242 94 0943. Wofrɛ no a ɔno nso wo nsa bɛka. Wowɔ Agunasu aduro kurom wɔ ankasa ankasa nso a, ɛɛ ma ahodwe draw store kɛseɛ no Ante Rose aborosan no akyi. Ɛhɔ na draw store kɛseɛ no wɔ. Ɛhɔ nso ne nɔma no yɛ 0242 22 3600. zero two four two twenty two thirty six zero zero nti mo a mo wɔ soaduro ne ne mpata mu nyinaa no mo nkɔ mo ahodwe anti rosa abosan n'akyiri hɔ a drugstore kɛseɛ wɔ hɔ mo kɔ a mo bɛnya bi ɛna wɔn a wɔn wɔ kumase ɛhɔ na yɛaso yɛ ɛka si yɛ difurubɛkyɛ mu a ɛhɔ na nnuro no nyinaa kɔ gu ansa na distribution a ɛbɛkɔ baabiara no ebi akɔ nti sɛ ebi aba ɛɛ agoran kwanta ha efiri hɔ ɛna abɛduru ha.

Kyɛma nɛnte nɛnte nɔma no no wo frɛ no a wo nsa bɛka. Ɛɛ Agona Nkwanta ha a yɛwɔ yi ɛɛ baabi a Discof taxi station no wɔ no Betty Daxon drug store ɛhɔ nso wokɔ hɔ a ɛnneɛ wɔn nkyɛn ha yi a mobɛnya bi. Run about ha yi a. Mo zero two four one ninety nine eighty one twenty four mo frɛ no a mo a mowɔ Agona Nkwanta ne ne mpatam ha nyinaa no mo nso mobɛnya. Ɛna mo a mowɔ Takoradi kurom Mo wɔ takoradi kurom a mma mo mforo car mma Agona nkwanta ha. Mo mfrɛ sister Nyamekyɛ wɔ saa line wei so. Ɔno nso mo nsa bɛka no na dodoɔ a mohia biara mo nsa aka. Ne number no yɛ zero five five six thirty two zero two ninety three zero five five six thirty two zero two ninety three mo a mo wɔ takoradi kurom nea mo hia biara mofrɛ no a ɔbɛma mo nsa aka. Ɛna mo a mo firi ahanom na mo rekɔ Nzema mo duru Anyinase a mo deɛ mo nyina na mo nkasa mo pɛ Atwere Hɛba Mixture ɛne Atwere Sanku a nso Nyame yɛ Hɛba foɔ ɛde aba ɛɛ Drugstore kɛsɛ ne Atwere anim hɔ Fafa Law Herbal Centre mhm. wo kɔ hɔ a wo bɛnya bi wɔn nso sɛ wo frɛ wɔn a wɔn nɔmba ni 0543 40 47 87 Wofrɛ pɛ nea wohia biara no, wɔbɛma wo nsa aka. Okay. Um, eh, aka baako. Yes, okay. Wɔn a wɔwɔ Kasoa mhm. ne ne mpɔtabu. Galilea Market. Yo, Galilea Market hɔ. Sister Mary wɔ shop kɛseɛ wɔ kwan no ho. Mm. Ɔno nso tɔn bibiduro ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ ne nyinaa bi. Wopɛ

Yɛbɛma wɔn a wɔwɔ Asaa man ne ne mpɔtam nso ahu baabi a wɔkɔ a, wɔbɛnya bi. Yɛda ase papaapa. Um, ma, ma, ma membra Nana hɔ na yɛde yɛn nkɔmmɔ no kɔ awieɛ no, deɛ Nana bɛka atwa toɔ eh, na makɔ eh, dɔkɔ hɔ na ɔno nso so n'asɛm a ɔbɛka atwa toɔ deɛ gya yɛn. Wadaroma, Nana yɛtie o. Yoo, ɔbaafo, me nso meda ase. Mm. Uh, sɛ ɛnɛ yɛba, moagye yɛfɛ so. Yɛda mo ase paa Ogya FM. Ah, yɛate mo nka sɛdeɛ mesi ka kan no yɛate mo nka paa. Yɛda ase. Na yɛbɔ mpa yɛ sɛ ɛbɛkɔ so. Sure. Na akɔ so akɔ so akɔ so akɔ so. Amen. Amen. Deɛ mɛka ɛretwa toɔ yɛn sɛ obiara nkɔpɛ aduro bi ntɔ. Na mpanimfoɔ sɛ obi yare na ka sɛ mia ɔne di ɛɛya mia wɔn ani di ɛɛya wonyare a dabidabidabi na mmom ɛnyɛ yize o ɛnyɛ yize mia wɔn ani di yareɛ na mmom mpanimfoɔ se yareɛ ɛɛya na obi bɛnya wɔn so a ne fi yareɛ nti sɛ ɛdoo yɛ abɛdwa so na sɛ wɔntu mmirika nkɔpɛ bi na woma yareɛ no akɔbɔ awie na wakɔtu mmirika a ebi a ɛnu hɔ no na akɔ bɔne. Nti obiara nkɔpɛ atwerɛ sanku, atwerɛ hɛɛba mfa mmɔ ne nkwa ho ban na ɔnyini nkyɛ na ɛnyɛ adansedie ɛma wiase nyinaa. Mede animonyam ne aseda ɛma obi biara a ɔtie sɛ ɔbɛtu mmirika na ɔkɔtɔ bi. Thank you very much head of production Nana Eh, Kwaku Dua eh, na mote ne nka no. Eh, Nana, eh, yɛfrɛ no sɛ Dɔk, Wadaroma, yɛ- yɛntie o. Mm. Eh, Na Dɔk yɛbɛ- mpatwo, wei deɛ wode deɛ wobɛka twa toɔ no bɛba deɛ, but yɛmfa no sɛ eh, obi wɔ hɔ a yareɛ no mpo ɔmpɛ sɛ ɛbɛba na wakɔtɔ aduro no koraa.

wowɔ ahoɔden anaa wowɔ sika mm. woyare a na wakɔ independent de ama obi a mhm. ɔte nkyɛn nti yɛbɛsrɛ na ɔmo ɛma ɔmo ani mmra ɔmo ho so sɛ aduro no nyɛ woyare nko a ɛna wonom abɛboa wo ɛwom sɛ food and drugsfoɔ hyɛ ɛma yɛatwerɛ ho sɛ akwadaa ntumi nnom Wei mede ka ho. Woyɛ akwadaa a, yɛwɔ measurement a yɛde ma akwadaa. Okay. Me, Sɛ me nan- adeɛ hyɛ so anaa? Daabi. Okay. Yɛwɔ atere nketewa a yɛde ma nkwadaa duro. Wo panin no, woyi so atere no akɛseɛ no mmiɛnsa na wode bɛsusu no anɔpa na wode asusu no anwummerɛ. Akwadaa nso wode n'atere no baako pɛ. Sɛ ɔyɛ akwadaa a ɛfiri afe de kɔ kɔsi mfeɛ du baako a ɔde bɛkɔ ne From one year to eleven years. years. Okay. Wode atere ketewa no na ade bɛsusu ama no. Mm. Ɛmfa ɔhaw bi ammrɛ no. Ɛfiri sɛ ɛyɛ ade a yɛasɔ ahwɛ ansa na yɛbɛka ho asɛm. Okay. Na yɛreka weinom nyinaa no sɛ wowɔ yareɛ bi na yɛammɔ din wɔ ha a mpakyɛ wode ɔfrɛ ne a yɛbɛtumi aboa wɔ akwan ahodoɔ nyinaa so. Yareɛ bi a wobɛka no sɛ yɛwɔ ho aduro nko adeɛ a, yɛbɛka kyerɛ sɛ yɛwɔ ho aduro. Yɛbɛtumi aboa sɛ yɛni ho aduro a, mpakyɛ nyɛ wo sika no na yɛbɛbɔ wo apua agye. Yɛbɛka kyerɛ wo sɛ yɛni ho aduro na fa pɛ baabi foforɔ na fafa. Yɛreka weinom nyinaa no, adwuma kuo no, ɔpanin kɛseɛ a ne din da aduro no so, yɛamfa ne nɔmba anto dwa. Nti yɛrebɛwie yi, mɛdi kan abɔ ɔno ne nɔmba ansa na mede me nso me nɔmba ato dwa. Yɛwie a na Dɔkta nso a ayɛ yi abɔ ne deɛ. Ɔpanin a ɔda ano no ne nɔmba ɛyɛ dɔkta atwere ɔno ne nɔmba. ok nti atwere no yɛ dɔkta ne din. dɔkta panin nankasa ɔda ano no a mimi yɛ n'abɛdi akyire no. ok ɔno ne din na ɛda aduro no so. ok nti dɔkta atwere ɔno ne nɔmba ni zero two four three mhm. five four three zero six eight zero two four three five four

me me nɔmba no no ɛna nana kwaku dua ɔno nso ne nɔmba ɛyɛ zero two four seven nine six eleven eighty one zero two four seven nine six eleven eighty one yɛn mu biara a wɔbɛfrɛ yɛn no mmoa a wohia wɔ yɛn nkyɛn no Yɛde bɛboa wo ma woanya w'ayaresa. Okay. Yɛda ase abusuafoɔ, mpanimfoɔ a mote wɔn nka yi ɛfiri Nso Nyameyɛ Herbal Center, wɔn na de atwerɛ herbal mixture ɛna atwerɛ sanku ba adwa so. Doctor Kwaku Odu ɛyɛ Nso Nyameyɛ Herbal foɔ PRO ɛna ɔsan nso yɛ Assistant Manager ɛna Nana Kwaku Dua ɛyɛ Head of Production. Yɛtwa yɛn ho yɛba a yɛbɛdi amanyɔsɛm nso ho nkɔmmɔ kakraa bi. Yɛba sisi a.